Oleh, hei, zanina chakai kan chhit leh dawn a, chuan hetah hian kan chawchah ken tur awm a hi ihh buhfai, buh kan hmui leh archaw ka mix a ti hian. Hei hi engkim dawn a tam tha teng teng khawp mai a hei kg thum vel nuh chu a ni chuan ihh mahni zan tuna ka video hnu hun ber ehh chakai kan chhit na ah khan kan man tam deuh hlek a ehh thenkhat tur-- Tur leh damdawi aw damdawi tih vel hmang ang ah te khan min lo ngai a, kan hmang ngai lo a ni. Kan khua ngat phei hi chuanin ih ka hriat chin ah keimah kher lo pawh a ni sela mi dang pawh damdawi tiang vel hmang hi kan la awm lo, ka la hre lo hrim hrim a. Chuan ah min lo hetiang a lo ngai pawh ni ula awm ka tia keipawh khatiang ang a tam aiza thum chuang a aiza leh tih chu kan man thin a aiza thum chuang Lui khat ah khatianga an man kha ka vawi khat manna ve tho ania, ih khatianga inlo ring pawh kha awm chu ka ti viau mai ih. Chuan zaninah hian mahni zan hmasa zawk ih hei ti lang la ka ti lang tawh. Bak bak kawn lui aw bak kawn lui ah tho hang ka leh dawn a, bak mahni zanah khan ih a chawtchah tur kha kan keng tlem deuh a, chuvang chuan tunah hian kan keng tam a ih a lui pawh kan zawh thla thui deuh dawn a chakai pawh kan man ve leh nual tur ang a ila khalai hi lui kha chakai te khan thau an thau a ih viau te pawh khan in loina ngain thau zir pawh in hung a zanin ah hei biala nen tho ang ka leh dawn a kan pahnih ti hian chuan tunah hian kan chhuak dawn chiah a kan in peih fel tawh a chuan ih a hmun kan thlen huna luia leh kan man lai te leh nute aw kan lo ti lang leh dawn nia. Hawla Dultlang lei let hlir lawk ang aw, khi lam khi a hnar lam a nia Phaikhang chuan he lamah hian hei hmm khutah khuan khu awm tha zel a he tah vak luiah ah an awm chho leh a ti hian tuna hmun hi a mawi hun lai tak a nia bun sang tawh a a ral tang phei chuan in tin lang zawl purh mai a mawi em em a ni hmm aa buhseng hun pawh nghah hlel awm leh tawh khawp mai december thla kan rawn kai january kan kai chuan eh vai thang kam te leh hum chang tih te pawh video te pawh en tur awm leh thei dawn a a nghah hlel awm tawh khawp mai. Awle hei ti hian hei a chaw hi a theh thla nghauh nghauh mai a. Hei. A chaw hi tia theh loh hi chuan chakah hian rawn chhuak duh vak si lo a. A chaw hi tia kan theh thla thin a. A chaw kan theh thlakna erawh hi chu thil tukin kan rawn ti lo mai ang a. video rei thei dawn lo a hei che a um ti hang an duh tawk mai dawn nia ole hei ta hian an sa ber na tan pakhat a lo awm a a lian lutuk lo a um um hei Awle, khule, tah pawhin pakhat lian ve deuh mai a lo awm leh a, a pa niin ka hria hi chu. Aw, e, Bawpa lian leh khawp mai hei, a pa a ni hi, aw, a Bawp chu lian hle mai a. Khu ka bulah pawhin pakhat a awm a, umm, zir kha phone hi lo la lawk lo le. Aw, umm. Anu, a lian leh thawk mai. Ờ, hei tain pakhat alo awm ve leh a. Mm. Mm.

Awhe hetah hian pakhat hah pakhat pawh a lo awm ni aw rei chi mi chet hman hmm hmm tah hian pakhat a lo awm ve leh bawk a pakhat chu kua lut hman.

Ehei eh pakhat an va tam ve helai chu ko hei pahnih pathum helai kar in pakhat a awm a eh Pali hei chu ai fiar ni tlat panga paruk ei tah pawh pakhat alo awm leh tlat mai hei oh pasarih chuan an lo awm em oh hei hei hei pariat.

Dawt vek vial. Pakhat chi a lak tlak awm. Pahnih, pakhat, pahnih, umm, aw, hetah hian pathum an lo awm leh a hei, pakhat, pahnih, pathum, umm. Hum pahnih an lo awm a tah hian pakhat a lian a lian reng hum pahnih hum hum hum kan man chho ve leh phiau phiau mai thar chak lam chu zia ve leh viau zel a aw hetiang hian pahnih an lo awm a pakhat--

Aw, hetah hian pathum an lo awm a, hei pahnih chuan pathum pakhatah pathum hei chuan tah hian pakhat a awm leh bawk a pali umm pakhat chu lo awm ve leh a hei pakhat bawp leh lam awm lo a nia khulai mi khaw lian a ni lo chuan khukhu lak tlak ang em an chin ang. umm ah min cheh manah ka la a chuan hetah hian pakhat a awm bawk a e vel hi chu lung hi tlem rawn tih chet deuh ngai a har lo ang umm tlem ti che leh rawh tlem umm vale hei.

chhak chiah lo ve leh tah hian umm kan ngaih lo awm em heti mikhu ni em ani lo ni hi umm ni lo tah hian pahnih an awm a pakhat ehe pakhat chu a thil lut daih a lian ber chiah ka man a.

Alo. Tah hian pahnih an lo awm leh bawk a. Pakhat. Pahnih. Dang an lo awm em? An tawh lo.

Aw la phur a, a lian leh khawp mai hi chu nawi leh mial mial a, a nu nge pa aw en si tia a nu nih leh hi a lian leh khawp mai hei. Khul a khul a pakhat chu lo awm leh a tak hun umm a nu nia dang alo awm em khen an vel ah te eh heta hi awm lawm hei umm.

Aw khu ka khu din ve deuh mai ka khat alo awm leh a i lian leh pangngai viau mai hi a ni tho ni hi helai chu chakai an thau a maw a hmasa kan chhit pawh ka inhmuh tawh kha chakai hi an thau em em a

Hei a lian leh khawp mai ka kut a khat vek phei a a thau tha a ni chet pawh chet tha peih lo hei a nu nia a lian khawp mai ka kut a khat vek alawm a nui chuan bawp a teh deuh a an lang teh a mahse a tak chu lian tha khawp mai hei lian tak a ni tha chu ka chan hei hi Mizoram old record nupui a ni hi. Lom le Pu tak hun pathum an oma man vek thei lo pakhat chu lut man e pathum mo ate pakhat hi lo ni lo pahnih ni pakhat a lut man ani Sirah te an sa chah lo ei ve leh mial mial mai anu hei helai sirah te lo awm ve vawlo hmun dang ka lo en vak vak a pa a bawp pangai hi chu he heile lo awm ve tawh ta nge kan kal hmasa tah lo la chhuak hman lo a Umm tunah chuan lo chhuak hman ta lo ang. Ka vawk pu tunai lung phenah chiah chiah hian a awm lo he. Chhuat dawn ni, chhuat thiam em. Aa chhuh chiang lutuk chiang lutuk. Umm thiam khawp mai. Umm lian lutuk tak mai. Le bra uala le bra lo uala an lo awm leh a. a pahnih ah kingkawp chu a har dawn ve a pakhat hi pa a ni hei a bap a lian khawp mai umm hei awih khaw a bap len zia khaw umm he he he pakhat hi a lo awm ve leh e ha umm a lo dah ruak lo a zir thiam a. Dik nghak leh in dah ve leh tlat helai pawh chuan ngha bawk pawh a awm bawk a hei i sat dawn nge dawn lo tur sat lai em ve leh reng reng teh ang hei a lian lutuk lo a len phei chu aw phul chiang leh khawp mai he ngha bawk sah pawh master zet tawh mai. Hei, lo lian tha leh khawp mai. Nge kai kai kai lo ei leh mial mial a. Anu ni leh ang. Ha. A nu lian i nih hi. Lian leh khawp mai. Pute, a va lian hlawm ve hei. Chung miu hi hei. An tawng hlawm khawp mai a nu deuh vek an nia. Hei hei le. Lo ei ve leh mial mial mai. Hei dish. Hei a pa. Aw a vak kan lo sat leh hman a khu khung fel leh chiah e saw saw saw saw ka vel keuh tawh aw aw hei ka lo la leh hman lo ni maw He min chet dawn hei pakhat hian min ka thlah lawk a ka rawn man hman lo teuh ve tuna ka dah pawh ka khu lian leh khawp mai eh ruksat tupa hi sat leh dawn a hei khu tah huan lung phen ang hian a lang chiang thei lo a eh chiang thin ve hneh sawh khawp mai ruksat rau rau chu hai Hei hei hei. A tawp khar tu tan chuan a lian mah mai maw ka tia. Hei. Ka fuh na nge. Hei. Hei. Tawp khar tu tan chuan lian tha khawp mai. Thau pawh thau ang. Hmm. Hei le. A tawp khar tu dik tak kan man dawn e. Lian pangai khawp mai le takana hei. Lo ei le mial. Mial a pa a pa ni rawh. A nu zel hei. Pa ni rawh kan ti thin a a nu zel an ni a umm hei eng rul nge a nalh khawp mai a dum lek lek a uk deuh siin leh a var in a tial a hei a lian em mai hi chu damdawi tan ah kan hawn ang. Hei in kan thleng leh chiah tunah hian sawm pakhat leh chuan ve a nia eh dar sawm leh chuan ve aw bun dawn a bag khat a ni hi hawi khai hei khat leh muk mai tam leh khawp mai hrawl pawh an hrawl leh hlawm e zanin chu zan hmasa ai chu eh zan hmasa aw mahni zan kan kalh ai chuan a tlem tlem chu tlem dawn a mahse a lian hlawm a chawtah hi ai za Zahsawm nga bawr vel chu kan man ve leh tho chu ka ring a, hei hetah hian pakhat a rawn bun leh dawn a, hi chu tlem zawk a ni. Hetah a bun a nih hian aw hei an hrawl leh hlawm khawp mai, hei hmun hi a bun thin lo a, a khat mah mah a ni hi vel. Umm, Denghlui chu pawlh tur a nia, teh deuh ho hi kan pawlh veng a, zet dawn chuan a lian hlang vek chu i awm ve thin a. Umm, tian engzat nge kan man tih vel kha kan lo han chhiar leh ang a, chuan an lo tiang leh dawn nia. Aw, aw hei, hei ho hi tihian kan la sem, kan la chhiar chiah lo a.

Ram chu hralh hralh awm khawp mai hei kiang ho hralh hralh hi a vai hian ai sawm panga vel chauh nia hi ai sawm panga a tling lo mai thei bawk tiang chu nia a hralh hlang kan dah ania tam khawp mai hi te lo awm ve ni hi zak lo reuh ve a kal reuh umm. Hei, tiang kan sem leh dawn ni. À, hei, tiang kan thiar zo tawh a. Hei, hei, pali a hei, zo tawh rin ka siam, ka hlo siam vek tawh a. Ka khawm in ka dah lem lo a, hei, za hnih man a nia. Chuan, i sawmnga man, hei, za man, chuan hei, za man a ni bawk a. A vai hian kan mano hi ih panga sawmsarih panga ve kan insiam a chuan mukbang turah khan ih sawmhnih vel kan dah bawk a vai za sawmsarih bawr vel kan hman a zaninah chuan ih aw kan man tha ve thawkhat viau mai that phei chu. Chuan heti chang hian ka chanaah hian za sawmnga man kha kan kan dah chhuak tawh bawk a khutah ka nau in a keng thla nghal a an lei nghal dawn avangin hei zawng hi zan ina ih chakai chilh video kan en leh thei chu chu chu a ni a chuan min la subscribe loh ten ah min la subscribe ve zel ula chuan like